מיר הייבן אן בסייעתא דשמיא מסכת מועד קטן, דף כב ד, עמוד א'. לאמיר נעמען גאנץ אויבן די ערשטע שורה. בואי מנין רבי יוחנן משמעאל. רבי יוחנן שיקט א בריוול צו שמעאל און ער פרעגט אים אזא סארט שאלה. דאס הייסט רבי יוחנן איז געוואוינט אין ארץ ישראל, שמעאל איז געווען אין בבל, זיי האבן זיך קיינמאל נישט געהאט געטראפן. ער שיקט אים א בריוול און ער פרעגט אים אזוי, יש אבילות בשבת אוי אין אבילות בשבת? איז דא דינא אבילות אויף שבת אדער ניין איז נישט דא קיין דינא אבילות? איר האט שוין מסביר געווען? אוואדי צו גיין מאכן א מעלות בפרהסיא, אויף דעם נישט דא קיין שאלה נישט, אוואדי דאס קען איך נישט מאכן. די שאלה איז נאר בצנעה. איך וויל מאכן ביי מיך אינדערהיים קיינער זעהט נישט, קיינער ווייסט נישט, קיינער שפירט נישט, די סארט זאכן. דאס דארף איך יא מאכן, דארף איך עס נישט מאכן, וואס די הלכה? אמר ליה זאגט אים שמואל זאלסטו וויסן, אין אבילות בשבת, נישט דא קיין דין אבילות בצנעה אויף שבת, אוודאי נישט בפרהסיא, נאר אפילו בצנעה זאלסטו וויסן נישט דא קיין חיוב צו גיין האלטן אבילות אויף שבת. איז יוסף ורבנן כמאי דרב פפא, תלמידי חכמים זענען געזעסן דארטן פאר רב פפא, וכאמר משמאי דשמואל, און זיי האבן איבערגעזאגט דעם אמרה בשם שמואל, זאגן זיי אזוי, אבל ששימש מתוסה במאי עוולה, א אבל וואס גייט אין זיין שבעה, נישט קיין חילוק זונטאג, מאנטאג, דינסטאג, נישט קיין חילוק וועלכע טאג פון די שבעה, און ער איז משמש מתוסו, זאלסטו וויסן, חייב מיתה. זאגן די תלמידי חכמים, אז שמואל האט געזאגט אין אזא סארט פאל ביסטו חייב מיתה. דאס הייסט די רבנן האבן געמאכט א קנס, האבן גורס געווען אויף אזא סארט מענטש, וואס פאר א חוצפה איז דאס, דו האלטסט מיר מיטן אבילות, דו האסט פארלוירן איינעם פון דיינע משפחה, ס'איז א מודיע קלות ראש. און פון דעם זאלסטו וויסן, ס'קומט זיך די מעשה בידי שמים, דאס הייסט רבנים האבן אויפגעלייגט אזא אן עונש אויף אים. אמר להם א פאפא, א פאפא הערט דאס און ער זאגט צו זיי, זאלסטו וויסן אזוי, ענק מאכן דא צוויי טעותים, ערשטנס זאלסטו וויסן אית אסור איתמר, וואס מ'האט דא געלערנט איז אז ס'איז אסור צו גיין מאכן תשמיש אין די צייט פון די שבעה, אבער נישט אויף אזוי ווייט אז ס'איז דא מעשה בידי שמים אויף דעם. און נאך א זאך, ענק האבן דאס איבערגעזאגט משמי שמיל, זאלסטו וויסן משמי דרבי יוחנן איתמר, טאמער עפעס איז דאס געווען שטות רבי יוחנן וואס ער האט דאס געזאגט, אבער שמואל ער בכלל נישט גערעדט פון דעם. און אויף דעם זאגט ער ווייטער, ווי ישמעאל הכי משמעי דשמואל, אויב האב ענק יא שוין עפעס געהערט בשם שמואל, על איך צו זאגן הכי שמעאל הכי, דאס איז וואס ענק האבן געהערט, אז אמר רב תחליפה באביו מי אמר שמואל, אוועל שלא פרע, א אוועל וואס האט זיך נישט געלאזט וואקסן די האר, ושלא פרם, און האט נישט צוריסן די קליידער. אין אזא פאל דעמאלטס איז ער חייב מיתה. שנאמר, איך וועל ברענגען א אסמכתא דערצו, דאס הייסט א ווייל עס איז נישט קיין חיוב דאורייתא, נאר עס איז אן אסמכתא, שנאמר, ווייל אין פסוק שטייט, ביי די בני אהרן, נאכדעם וואס זיי האבן פארלוירן זייער ברודער נדב און אביהוא, שטייט אין פסוק דער אייבערשטער זאגט צו זיי, ראשיכם אל תפרוי, ובגדיכם לא תפרוימי. ענקער האר לאזט זיך נישט לאזן וואקסן, און ענקער קליידער זאל ענק נישט גיין צערייסן ולא תמיסי. דאס הייסט פשוט פשט מיינט צו זאגן דער אייבערשטער ווארנט זיי אן, איך זאג זאלסטו וויסן, גיי נישט לאזן וואקסן די קליידער, איבער די האר, גיי נישט צורייסן די קליידער, מען האלט דא אינמיטן אויפבויען די משכן, יעצט נישט די צייט פאר די עוולות, און פאר דעם ולא עשה מיסי, וואלטן ענק עס יא געמאכט, זאלסטו וויסן אויף דעם קומט זיך ענק די עונש פון מיסי. מאכט מען דא א שטיקל א לימוד דערפון, און מען קען מדייק זיין פון דעם, דווקא באזייטיגט געזאגט ענק זאלן נישט טון אזוי, הוא אחר שלא פרע ושלא פירם, אבער סתם א נארמאלע אבל וואס האט דאס נישט געטון, וואס הייסט? ער לאזט זיך נישט וואקסן די האר, ער טוט נישט צוריסן זיינע קליידער, חייב מיתה, אזא סארט מענטש איז יא חייב מיתה. מילא האט ער געזאגט זאלסט וויסן דאס איז א אסמכתא מדרבנן, קען איך נוצן דעם פסוק און זאגן דווקא ביי זיי איז ער נישט געווען חייב מיתה, און פארקערט זיי וואלטן געווען חייב מיתה וואלטן זיי געמאכט ווי א נארמאלע אבל, אבער קען איך מדייק זיין א נארמאלע אבל מוז עס יא מאכן, מוז איך לאזן וואקסן די האר, מוז איך צורייסן די קליידער, און טאמער נישט, אויף דעם קומט זיך רמיסה בידי שמים. אמר רב פון בר פפא זאגט רב פון בר פפא, תנא באבל רבותי, זיי האבן געלערנט דארט מסכת שמחות, אווי לא אסור לשמש מטוסי בימי אבל, זאלסטו וויסן אין די גאנצע ימי אבל, די גאנצע שבעה איז עס אסור צו האבן תשמיש, און מעשה באחד ששימש מתוסף במאי עבלו, און די גמרא ברענגט דארטן א מעשה, די ברייתא ברענגט דארטן א מעשה פון איינעם וואס האט יא משמש געווען במאי עבלו, ושמטה חזירים עס געווען יסור, איז האבן מיר אפגעביסן זיין אמה, דאס הייסט מידה כנגד מידה, ער האט משמש געווען, איז דאס איז אים געשען, און נישט סתם עפעס א חיה ביי א חזיר, די גרעסטע בעל תאווה פון אלע בהמות, צו ווייזן דער מענטש געווען אזא בעל תאווה, זיך נישט געקענט איינהאלטן, איז דאס איז געשען ושמטה חזירים עס געווען יסור. ווי רשי ברענגט נאך א פשט אז כל גופו, די גאנצע גוף זאל האבן צוביסן האט מען אים צעהרגעט. הייסט די מובא ברענגען א ראי' דארט צו די פריערדיגע צד צו זאגן אז ס'איז יא דא מוסר ווען א מענטש איז משמש מיתתו בשעת נשיבה, זעה איך דארט אין א מעשה ושמתי חזירים את גוויותו, זיי האבן אים געהרגעט כאילו זיי האבן אוועקגעלייגט דעם מענטש, די כל גופו האבן זיי צוביסן און אוועקגעלייגט דעם מענטש. אמר שמואל זאגט שמואל פרחז חובה נטר רשות גייען מיר יעצט אריבער צו שבת דאס הייסט ביז יעצט האמיר גערעדט מען האט אנגעהויבן רעדן לגבי שבת מיר זענען מיט אוועק געגאנגען לגבי שמש מיט עשוי וואס די הלכה גאנץ במאי עוולוי סאיז די גאנצע שבעה און יעצט גייען מיר צוריק צו שבת און אויף דעם זאגט שמואל זאלסטו וויסן פרחז חובה מען בעלט זעהן וואס דאס מיינט, און א תר רשות. חובה מיינט צו זאגן דאס מוזטו מאכן אויף שבת, מה שאין כן א תר דאס א רשות, האסט א ברירה וועסט יא מאכן מאך נישט נישט, און די גמרא איז מסביר וואס דאס מיינט. זאגט אלזא, וואס מיינט פחז? פחז קומט פון דריי ווערטער, פריעת הראש, דאס מיינט צו זאגן אז מיר ווייסן דאך די אבל דארף זיך איינהיילן, דארף צודעקן דעם קאפ, בעלט זעהן וואס דאס מיינט, ווי אזוי דאס האט אויסגעזעהן, איז פאר דעם קומט שבת, זאלסט דו ווילסט נעם עס אראפ, דו קענסט נישט אריין גיין אין דיין שבת אז עס איז צוגעדעקט דיירעקט ווי א אוועל, דאס איז ממש עבודת בפרהסיא, נו אבער זוי אוודאי ביסטו חייב דארפסטו עס אראפ נעמען קומט א שבת. אזוי אויכעט, חזור אז קרע לאחוריו, דאס געריסן קריעה, ווילסטו ארום גיין אזוי אויף שבת, יעדער זעט די פלאץ ווי דאס געריסן קריעה, יעדער זעט דו ביסט א אוועל, מעג איך נישט טון, מוז איך אויסדרייען מיין קלייד מאכן זיכער אז פון אונטן מען זאל עס נישט קענען זען. ווייטער, די זעלבע זאך, די פראבלעם איז אויב נישט וועט עס זיין עוולות בפרהסיא, און עוולות בפרהסיא ווייל איז אסור. און נאך א זאך איז די עקיפת המיטה. ווי מיר ווייסן דאך די עוול אויף איבערדרייען דאס בעט. יעצט קומט אבער שבת, גייסט לאזן דיין בעט אזוי, דאס ווייטער עוולות בפרהסיא, איז פאר דעם דארף איך צוריק אויפשטעלן, מאך זיכער יעצט שבת דיין בעט איז גאנץ נארמאל. און נאכאמאל דאס איז אלעס ווייל איך טאר נישט האבן עוולות בפרהסיא, מוז איך מאכן זיכער אז די אלע סארט זאכן גיי איך מאכן פאר שבת, מ'זאל נישט דא זען עוולות בפרהסיא. און פון דעם זאלסטו וויסן די חובה, די אלע זאכן מוז איך גיין טון. יעצט לאמיר גיין צו די צווייטע זאך, נטר, דאס ווייטאג מאכט פון דריי ווערטער, נעילת הסנדל, גיין אראפנעמען די לעדערנע שיך, דאס דארף דיך מאכן די אבל. יעצט קומט שבת, אויף דעם זאגט רש י, ווילסטו ווייטער גיין אן א שיך, גיי אן א שיך, ווילסט גיין מיט שיך, גיי מיט נארמאלע שיך, דאס הייסט נישטא קיין חוב דא גיין צוריק אנטון נארמאלע שיך, פארוואס זאלן אנדערע מענטשן גיין אויך ארום אזוי? סאו, יענער גייט אזוי ווייל עס איז אים באקוועם אזוי, די שיך איז דאך נישט געווען אזוי באקוועם אין די אלטע צייטן, וועגן דעם ס'איז גאנץ נארמאל מענטשן דרייען זיך ארום אן א שיך, פאר דעם וואס דו גייסט ווייטער גיין אום שבת אזוי, איז דאס נישט דווקא א ווייל איז בפרהסיא, מ'קען מסביר זיין אה, ער האט עס ליעב אזוי, און פאר דעם איז דאס נישט קיין שום פראבלעם. די זעלבע זאך איז אויך תשמיש המיטה, ווייטער איז דאס א זאך בצנעה, קיינער ווייסט דיך נישט, קיינער זעט נישט, און אויב אזוי ווייטער בצנעה מעגסט עס האלטן. און רחיצת ידיים ורגליים בחם און ערבות, אזוי אויך זאלסטו וויסן, גייען זיך וואשן, נארמאל קען זיך נישט נישט וואשן, אבער יעצט קומט דא לכבוד שבת, האט אויפגעווארעמט וואסער פון פאר שבת, איז יעצט אויף שבת, קען ער ווייטער, ער וויל זיך מנער זיין, כאטשיג וואס נארמאל פאר שבת וואלט איך יא געמעגט, נאר ער וויל זיך מנער זיין וויל עס נישט מאכן, און געזונטהייט מאכט נישט, דאס הייסט מיט דעם וואס איך גיי זיך נישט וואשן, מיט דעם וואס איך גיי נישט זיין משמש מיט טוסער, מיט דעם וואס איך גיי נישט אנטון שיך, מיט די אלע זאכן ווייז איך נישט קלאר ארויס, איך גיי דא מאכן אבילות, איך פראווע דא אבילות. ניין, איך מאך עס נישט ווייל איך וויל עס נישט טון. איך וויל נישט גיין מיט שיך, איך וויל נישט משמש זיין מיט טוסער, איך וויל זיך נישט וואשן. פארוואס? סתם פריוואטע סיבות, נישט קיין שום שייכות נישט צו אבילות. און פארדעם וויבאלד דאס שרייט נישט ארויס אבילות, דאס ווייזט נישט קיין אבילות בפעסיא, דאס איז נישט קיין שום פראבלעם. און פארדעם זאלסטו וויסן רשות די אלע זאכן, ווילסט עס מאכן מאך, ווילסט נישט מאכן מאך נישט, פארשטייט זיך אלס בצנעה, די אלע זאכן איטס אפ טו יו דו קענסט מחליט זיין וואס דו ווילסט. קומט א דיין חולקת ורב אמר, און רב איז זיך חולק אויף איין פוינט, און ער זאגט, אף פריעת הראש רשות. פריער האט שמואל געזאגט אז מען דארף אראפ נעמען די העד קאווערינג, דאס דארף איך אראפ נעמען, ווייל ווער גייט ארום אזוי, קיינער גייט נישט, אה דו אבל גייסט אזוי, אה קומט שבת דארפסטו עס אראפ נעמען. זאגט אבער רב ניין, פריעת הראש רשות, ווילסטו ווייטער גיין מיט דעם שמאטע אויפן קאפ, דעם טיכל אויפן קאפ, געזונטהייט רשות, לאז עס אויפן קאפ, אנדערע מענטשן גייען אויך אזוי, און וועגן דעם זאגט שמואל זאגט דער רב זאלסטו וויסן, פרי עשר ראש פאלט אריין אין די קעטעגארי אז עס איז רשות, ווילסט עס מאכן מאך, ווילסט עס נישט מאכן עסט עס נישט מאכן. יעצט מווויל אביסל בעסער פארשטיין דא די מחלוקת, און אויף דעם זאגט די גמרא אזוי, ושמואל, לאמיר דא פארשטיין שיטת שמואל, דאס הייסט לאמיר אביסל קלארער מאכן, יעדער איינער איז מסכים, רב מיט שמואל, איז נישט דא קיין מחלוקת אין דעם, יעדער איינער איז מסכים, אז גיין מאכן בפרהסיא וויילערס, דאס איז אוודאי אסור. אז דו ווילסט מאכן זאכן בצנעה, א זאך וואס מען כאפט נישט, קיינער זעט נישט, קיינער באמערקט נישט, קענסטו עס מאכן רשות. די שאלה איז נאר, וואס מען האט דא געזאגט ביים צוגעדעקטן קאפ, ווי פאלט דאס אריין? און פאר דעם האט שמואלי געהאלטן, דאס איז בפרהסיא, דארפסטו עס אראפנעמען, און רבא האט געהאלטן, ניין, איים סארי, דאס קענסטו לאזן, און ווען דו העסט עס פארשטיין אביסל בעסער. און אויף דעם פרעגט די גמרא יעצט ווי שמואל, ווי שמואל וואס דו זאגסט פריסת חוב, דארפסטו אראפנעמען די העד קאווערינג, דאס דארף איך אראפנעמען ווען עס קומט שבת. פרעג איך אזוי אויף שמואל. מה ישנו נעילת הסנדל לרשות? ווי איז שמואל? פארוואס ווען עס קומט צו נעילת הסנדל, זאגסטו וועסט האלטן דיין שיך, פארקערט וועסט האלטן אן א שיך, וועסט גייען פשוט אזוי בערפוט, גיי געזונטערהייט, ביסטו אנטון שיך, טוה עס אן. פארוואס? די הסבר איז די לאו כולי עלמא אבידה דמסיימי מסניי, ווייל ס'איז דא אנדערע מענטשן אויכעט וואס גייען נישט קיין לעדערנע שיך אויף זייערע אויף שבת, דאס הייסט ס'איז זייער באקוועמער צו גיין אן א שיך, ס'איז נישט קיין חידוש, ווען איך זעה דא א מענטש קומען אריין אין בית מדרש אן קיין נעילס און סענדעל, גיי איך נישט גלייך זאגן אה דו ביסט א אבל. דאס איז א וואליד פראבלעם. ס'איז דא געזונט מענטשן, ס'דא אסאך אנדערע מענטשן וואס גייען אויך אזוי. און וויבאלד ס'איז נאך דא אנדערע מענטשן, זאג שמואל, ווילסט אראפ נעמען נעם אראפ, ווילסט נישט געזונטהייט מאך וואס דו ווילסט. אויב אזוי פרעגט די גמרא, אויב אזוי פריעת הראש נמי לאו כולא עלמא אבידא דמגלה רשעי. ווען ס'קומט צו די העד קאווערינג וואס מ'גייט ארום דעם זינט אלטע צייטן, דאס איז אויך נישט יעדער איינער נעמט עס אפ ווען עס קומט א שבת. און אויב אזוי אזוי ווי נישט יעדער איינער נעמט עס אפ, לאז דעם עוול עס אויכעט אנהאלטן אויפן קאפ. אה פארוואס גייט ער? זעהסט דאך יענקל גייט אויכעט, יענער גייט אויכעט, אה יענער יענער איז דאך נישט קיין עוול. איז ווען איך גיי מיט דעם, ווער זאגט איך מאך עס מיט טעם אווי איך זיך מאך עס מיט טעם אזוי ווי די שיך, וויל איך נישט גיין מיט שיך סתם אזוי, וויל איך גיין מיט אזא קאווערינג מיט די שמאטע אויפן קאפ, וויל איך גיין ווייטער מיט דעם. איז נישט דווקא ווייל איז ווייל זעסט אז אסאך מענטשן גייען מיט דעם. און אויב איז אויך טיילען די גמרא אויף שמיל. פארוואס זאגסטו שמיל זאלסטו וויסן עס איז א חובה מען מוז עס גיין אפנעמען. לאז אים טראגן. איז נישט דיינס כזעסט דא אסאך וואס טראגן עס. און אויף דעם ענטפערט די גמרא שמיל לטעמי'. שמיל האט געהאלטן ווי זיין שיטה דאמר שמיל צוויי זאכן זאגט ער. כל קרע שאינו בשעת חימום אינו קרע. ווען א מענטש רייסט קריעה, דארף עס מאכן סמוך צו די מיסה. סתם דו קומסט שפעטער גיין מאכן קריעה דאס איז גארנישט. און נאך מער ווי דאס, נישט נאר עס איז גארנישט, נאר אינו קרע, מען טאר נישט גיין סתם אזוי צורייסן. דו נעמסט קליידער, פשוט צורייסן וואס בעל תשחית. בשעת חימום, ס'טוט דיך וויי, ס'איז יעצט געווען ממש דא בשעת מיסה, אפשר האסט פונקט יעצט געהערט דערפון. פיין, דאס קען איך דיר הערן. אבער סתם אזוי זאלסטו וויסן, ס'איז נישט סמוך לפטירה, ס'איז נישט די ערשטע מאל וואס דו הערסט יעצט דערפון, אויב אזוי זאלסטו וויסן איינע קריה אוודאי קענסטו עס נישט גיין צורייסן אויב גייסטו יא צורייסן איז סתם בל תשחית. איין דין. און נאך א דין זאגט ער, וכל עטיפה שאינה כעטיפת ישמעאלים אינה עטיפה. יעדע עטיפה, די העד קאווערינג וואס מ'גייט דא ארום, די אבל דארף זיך צודעקן דעם קאפ, וויאזוי דארף עס אויסזען? דארף אויסזען ווי א טיפע ס'שמיילים. און טאמער גייט נישט אזוי, דאס הייסט גארנישט. די גמרא לייגט צו, מעכ פ רבי נחמן, רבי נחמן האט צוגעלייגט, עד גב' דדיקנא, אז די טיכל דארף גיין כאילו ביז דא אונטן אונטער די מויל ממש דארטן ווי ס'ווערט די ווייכע אונטער העכער די טשין ווי ס'גייט אביסל אריין ווי ס'איז ווייכער דארטן. דאס הייסט בערך האט עס אויסגעזען אזוי, דאס הייסט פון אויבן איז ער אראפגעקומען, און שפעטער די אונטערע חלק וואס גייט אויף אראפ לייגט ער איבער און ער דעקט זיך צו כאילו ביז צו די מויל. און דאס איז דער עטיפת ישמעאלים. און פאר דעם זאגט ער זאלסטו וויסן, ענטפערט די גמרא, ביסט גערעכט טאקע איז דא אסאך מענטשן וואס גייען ארום מיט א העד קאווערינג, אבער די נארמאלע ווי מענטשן וואס גייען ארום, איז נישט אויף אזא סארט אופן, מען דעקט זיך צו ביז צום מויל, קוים וואס מען קען זען די אויגן, אביסל אפשר די נאז שטעקט ארויס, אביסל אינטערעסאנט צו זען פונקטליך וואס דאס מיינט, יעדער לערנט אביסל אנדערש ווי אזוי עס מיינט די העד קאווערינג, אבער על כפנים די וועג וואס די אוהל מאכט עס, איז נישט די נארמאלע וועג. און היות ס'איז נישט די נארמאלע וועג, באמערקט איעדע איינעם, אה יענער טוט עס, פארוואס טוט ער עס? אה ווייל אזוי אוואו. אה יענער מאכט אויך אזוי, יענקל בערל אנדערע מענטשן מאכן אויך אזוי. יא ביסט גערעכט, אבער קוק די וועג וואס זיי מאכן עס און קוק די וועג וואס די אויוועל מאכט עס. די אויוועל דארף עס מאכן אויף א וועג פון עטיפת ישמעאלים. און עטיפת ישמעאלים זעהט מען גלייך אה דאס איז א אויוועל. און פארדעם זאגט שמואל, איין מינוט, דו גייסט דא ארום גיין אויף אזא אן אופן וואס מען זעהט קלאר דו מאכסט עס בשביל טעם אבילות, זאגסט מיר למה ניט, ס'איז א חובה גייסט גלייך אראפ נעמען, טארסט נישט ארום גיין אזוי. מה שאין כן רב האט געהאלטן, נע קענסט עס לאזן פאר שבת. פארוואס? ווייל רב האט פארשטאנען די וועג וואס מען דארף זיך צודעקן איז נישט דווקא אזא סארט וועג פון עטיפת ישמעאלים, ס'דא אנדערע וועגן אויכעט ווי סתם מענטשן גייען ארום, און וועגן דעם זאגט הרב זאלסטו וויסן, ווילסטו גיין מיט א העד קאווערינג? גיי ארום! מ'עט דיך פרעגן פארוואס דו גייסט? איך ווייס, אזוי געפעלט מיך צו גיין. זעהסט דאך אנדערע מענטשן גייען אויכעט. און פאר דעם איז דא פיל שמאלע אבער וויבאלד ס'מוז זיין מיט א טיפע ס'שמיילים, א טיפע ס'שמיילים קען מען נאר גיין מיט ווען גייט נאר א מענטש וואס איז ערל, און פאר דעם זאגט ער זאלסטו וויסן, דארפסט עס אראפ נעמען. האט שוין קיין רב געהאלטן? ס'מוז נישט זיין אויף אזא סארט אופן. אז ס'מוז נישט זיין אויף אזא סארט אופן, אויב אזוי קען ער עס לאזן אויף שבת. אמר רבי יעקב אמר רבי יוחנן, לא ישני אלא שאין להם מנעולים ברגליו. לייגט ער צו א פרט און ער זאגט, די גאנצע דין וואס שמואל האט אונז געזאגט, גיי אראפ נעם די עטיפת ישמעאלים, ס'איז שבת, טאר נישט מאכן זאכן בעפאר עסן און נעם עס אראפ, זאגט רבי יעקב בשם רבי יוחנן, לא שני אלא שאלה מנעלה מרגליו, דער מענטש גייט בערפוט, ער גייט נישט מיט קיין לעדערנע שיך, און אויב אזוי קען איך שוין חושש זיין, עה, דו גייסט נישט קיין שיך? פארוואס? ווייל דו ביסט עובר. ער זאגט, ניין ניין ניין, אנדערע גייען אויך אזוי, יא, אבער דו גייסט אויך מיט עטיפת ישמעאלים, דעמאלטס כאפ איך שוין זייער גוט רבי, דו ביסט אן עובר. אבער לייגט ער צו, אבל יש לו מנעוליו ברגליו, מנעולים ברגליו, אויב גייט ער אבער מיט געהעריגע שיך, און אויב אזוי ווען ער גייט מיט געהעריגע שיך איז מנעליו, מנעליו מוכיחין עליו, די שיך ווייזט אויף אים אז דו גייסט נישט דא מיט קיין לעדערנע שיך, דו מאכסט נישט, דו פראוועסט נישט דא קיין עוולות, ווייל היות איך זעה דיך דו גייסט מיט נארמאלע לעדערנע שיך, א אבל גייט דאך נישט מיט א לעדערנע שיך, דאס הייסט ווען א מענטש קומט אריין אין בית המדרש מיט א טיפע די שמיילים אבער דאך מיט לעדערנע שיך, איז די לעדענע שיך שוין גלייך מוכיח אז ער ווייסט, ניין איך בין נישט קרוב, וועגן דעם גיי איך מיט נארמאלע שיך. אה, איך זיץ גאר מיט א טיפע צושמייעלען, פרעגסט מיר פארוואס? ווייסט וואס, מענטשן וואס האבן ציין וויי גייען אזוי, מענטשן וואס האבן קאפ וויי גייען אזוי, איך ווייס, איך האב עפעס א חשבון וואס איך וויל עס מאכן. די מינוט אבער וואס איך שריי ארויס אליינס כאילו איך מאך דא א סתירה, הגם איך גיי טאקע מיט א טיפע צושמייעלען, אבער איך גיי מיט א סתירה, איך גיי מיט נארמאלע לעדענע שיך, זאגט ער, זאלסטו וויסן, זאגט רבי יעקב, זאגט רבי יעקב, בשם רבי יוחנן, זאלסטו וויסן, דער האט נישט קיין פראבלעם, און אין אזא פאל אפילו שמילות מודה זיין אז א טיף איז נישט מיילים איז אקעי ארום צו גיין מיט דעם. זאגט די גמרא ווייטער מען פריער דערמאנט, כל קריאה שאינה בשעת חום הם אינו קורא, אז ווען א מענטש רייסט קריאה, קען נישט סתם אזוי קומען ערגעץ כ'ווייס וואס ער גייט רייסן קריאה, ס'מוז זיין בשעת חום הם, נאנט צו די פטירה פון א מענטש, אדער אפשר שפעטער האט ער געהערט דערפון, מען האט שוין גערעדט אביסל וועגן דעם ווען א מאנטש מאכט עס שפעטער, אבער א כפרה עס מוז זיין בשעת חימום, אבער סתם זיך גיין צורייסן, דאס איז אוודאי נישט דא קיין ענין אין דעם, און נישט נאר ס'נישט דא קיין ענין, ס'איז א איסור, סתם בעל תשחית. און אויף דעם פרעגט די גמרא איין מינוט, ואמרי ליה לשמואל, איך וועל דיר דערציילן א מעשה, מ'האט דערציילט פאר שמואל אז נאך נפשי' די רב, אז זיין חבר, זיין רעבן, וואס איז נאר געווען די רילעישאנשיפ צווישן זיי, ס'הייסט אז די רב איז אוועק פון די וועלט, און קרא עלי תריסר מני, האט ער געריסן תקריע צוועלף מאל, דאס הייסט אז מ'רייסט תקריע צוועלף מאל, יעדעס מאל אויף אן אנדערע בעגד, האט די גמרא פארשטאנען אז דאס איז געווען איבער א שטיק צייט, האט ער געריסן נאכאמאל קריע, און שפעטער נאכאמאל קריע, ס'הייסט ס'איז געווען צוועלף מאל האט ער געריסן קריע, נישט געווען צוועלף מאל קען דאך נישט זיין בשעת חימום צוועלף מאל. נו אבער אזוי זאגט די גמרא איין מינוט, זעהסט דאך פון דא אז מען מעג רייסן קריעה מ, און די גמרא דערציילט פארוואס האט ער געטוהן אזוי, אמר ר' שמואל האט געזאגט, אזל גברא דהוה מסתפינא מיניה, ס'איז ליידער אוועק דער מענטש וואס כ'האב מורא געהאט פון אים, דאס הייסט ער איז דער גרויסער רב, כ'האב געהאט א מורא'דיגע יראת הכבוד פאר אים, כ'האב מורא געהאט פון אים, אנדערע זענען מסביר רש י לייגט אויך צו אז פון זיינע קשיות, איינס זענען מסביר אז פשט איז, יעדעס מאל ווען איך האב געזאגט א מימרא, האב איך אייביג געדארפט אכטונג געבן אה ער גייט מיך אטאקירן, גייט מיך אפפרעגן, סאו יעדעס מאל איך האב גע'פסק'נט עפעס, האב איך געמוזט מאכן זיכער איך בין הונדערט פראצענט קלאר, ווייל טאמער נישט רב וועט קומען צו אפפרעגן איך וועל בלייבן צו חוזק. איז וועגן דעם האב איך מיר געדארפט מקפיד זיין יעדע זאך וואס איך זאג שטימט הונדערט פראצענט, רב זאל נישט קומען אפפרעגן. יעצט וואס דער הייליגער רב לעבט שוין נישט, האט ער מורא געהאט אה, די פרעשור האב איך נישט געמענטשט, דאס הייסט, אקעי, איך הער עפעס פסק'נען, ווער וועט מיר שטעלן אויפן פלאץ? קיינער נישט, איז כאשאם קען איך צוקומען צו א פאלשן פסק? און פאר דעם זאגט ער, אזוי גאוה דאב מיסטער פונעם רייך, אוי ס'האב מיר אוועק די מענטשן איך האב געציטערט פון אים, יעצט לא עלינו, כאשאם קען איך צוקומען צו א פאלשן פסק, אזוי זאגט שמואל. אדער אויך, אמר ליה לרבי יוחנן, נח נפשא דרבי חנינא, און קרא ליה תלייסא, ערצטילא, מילוסע, מילוסע, מיילוסע, האָט ער צעריסן דאָרטן דרײַצן קליידער פֿון מעשי, פֿון זײַדן, דאָס הייסט, שיינע, טײַערע קליידער, צעריסן דרײַצן פֿון זיי. אָמאָל האָט ער געזאָגט די זעלבע זאַך, אָזאַ אַ גברא דהוה מסתּפּינים מיני, זי איז אַוועק, דער מענטש, וואָס איך האָב געציטערט פֿון אים. איז פֿרעגט די גמרא, דאָ האָסטו צוויי מאָל, צוויי מעשׂות, וואָס ביי ביידע זע איך, איינער צעריסן צוועלף קליידער, איינער דרײַצן קליידער, אַפֿילו ס'איז אַ גוזמא,

דארטן יעדעס מאל דערמאנט זיך אוי די גדול איז אוועק וואס וואלט ער געפסקנט דעם פאל ווי אזוי דארף מען לערנען אויף דעם פאל יעדעס מאל דאס ברענגט עס נאכמער אויף דעם שעת חימום און פאר דעם זאלסטו וויסן אזוי ביי א נארמאלע פאל ביי א קרוב שעת חימום איז איין מאל די רייס קריער יא רייס קריער ביי די איין מאל יעצט ווען יענער איז אוועק מער ווי דאס ניין דאס איז עס מה שאין כן דא, זאגט ער זאלסטו וויסן, די שעת חירום קומט אויף נאכאמאל און נאכאמאל, מען לערנט, אוי ס'פעלט מיר רב, ס'פעלט מיר יענעם, ס'פעלט מיר די רעבן, און אויב אזוי אוודאי זאלסטו וויסן כשעת חירום דומי, פאר דעם האבן זיי געהאלטן מעג מען גיין רייסן קרית פאר זייער צייט אויכעט. פרעגט די גמרא נאך א קשיא, אמר לה ר' ראובן בר אדא לרבה, אמר תלמידך, דיין תלמיד ר' אברהם, ער האט געזאגט, תניא מיר געלערנט א ברייתא, אנדערע זאגן ס'קען נישט זיין אברהם איז נישט געווען דער תלמיד פון ראובן, און פאר דעם דארף מען לערנען אביסל אנדערש, אז אמר לה ראובן בר עדה לראובן, אז אמר תלמידך, דיינע תלמידים זאגן, אז אמר ר' אברהם אז ר' אברהם האט געזאגט, אז תענית מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, אבל כל שבעה כל ראיה לפניו, די גאנצע זיבן טעג אין די שבעה, ווי ליגט די קריעה וואס ער האט געמאכט? מיט זיין פארעם, ס'הייסט מען דארף זען, מען שטייט קעגן אים, מען זעט די פלאץ ווי ער האט געריסן קריעה. ואם בא להחליף, אויב האט ער געהאט געטוישן קליידער, איז מחליף, געזונטערהייט קענסטו גיין קענסטו גיין טוישן די קליידער, און זאלסטו וויסן ווי קריה, אפילו יעצט נישט בשעת חימום, רייס נאכאמאל קריה, האסט געטוישט דיינע קליידער, האלטסט מיטן שבעה, אויב אזוי רייס נאכאמאל קריה. בשבת, אויב אבער אויף שבת גייט ער טוישן זיינע קליידער, איז די הלכה איז אזוי, קריה לאחר ואויב האט ער נאכנישט געטוישט די קליידער און שבת גייט מיט די זעלבע קליידער, וואס באמת וואלט ער געדארפט טוישן, ער האט נישט נאך א קלייד, די אמת איז קורא לאחר אבער לייגט עס פון אונטן, די פלאץ איז צוריסן, מ'זאל עס נישט זען. ואמור להחליף אז ער קומט טאקע יא טוישן די קליידער לכבוד שבת, מחליף ואינו קורא, דעמאלס ניין, ער טוישט אבער גייט נישט נאכמער רייסן קריעה. איז פרעגט די גמרא, זעסט דאך פון דא, די ברייתא זאגט אונז אז דער מענטש וואס רייסט, וואס טוישט זיינע קליידער ערגעץ אין שבעה, דארף נאכאמאל רייסן קריעה, און ער רייסט נאכאמאל קריעה, כאטש ער וואס יעצט איז נישט קיין שעת החימום, שעת חימום איז שוין לאנג אריבער, וואס פרעג איך דיר? וואס קומסטו מיר זאגן? זאלסטו וויסן כי רעית מן עמו בשעת חימום, דא זע איך אז ס'איז דא א אנדערע זאך, ניין? אפילו שלא בשעת חימום, איך טויש די קליידער, פיין רייסטו נאכאמאל קריעה. אויף דעם ענטפערט די גמרא זאלסטו וויסן כי תענה היא בכבוד אביו ואמו. נארמאל ביי די אלע חומר שמייסן אוודאי נישט דא אזא זאך מ'זאל רייסן קריעה נאכאמאל, סתם בל תשחית, דא בל תטה מאמי אלץ כבוד פון טאטע מאמע, דעמאלטס זאל איך עס יא טון, דעמאלטס קען איך עס יא טון, אבער סתם אזוי זאלסטו וויסן אז ביי כבוד טאטע מאמע דעמאלטס לכאורה דארף איך עס טון אפילו איך גיי טוישן דארף איך עס טון אלס כבוד פון טאטע מאמע, אבער סתם אזוי רייסן קריעה נאכמאלס אלס חיוב קריעה, אלס אבילות, אויף דעם זאלסטו וויסן בשעת חימום יא, מער ווי דאס נישט. פרעגט די גמרא, אוסרין קרוהן מסכין אוי איין מסכין? אונז האבן דאך געלערנט אז ווען איך רייס קריעה פאר טאטע מאמע, די קלייד וואס איך האב געריסן קריעה אויף דעם, גיי איך קיינמאל נישט פאררעכטן, און אויף דעם פרעגט די גמרא דא וואס איך האב געריסן קריעה נישט ווייל איך האב געריסן קריעה, איך האב געריסן קריעה פשוט אלס כבוד טאטע מאמע, איך האב געטוישט קליידער, אלס כבוד דארף איך רייסן נאכאמאל קריעה. די סארט קריעה, דאס מעג איך יא פאררעכטן? דאס הייסט איך אריבערגעגאנגען די שבעה, יעצט איך האב דא א קלייד, ס'איז צוריסן ווייל איך האב עס געדארפט טוישן, פיין, אבער מוז איך עס האלטן אין דעם פלאץ וואס ס'איז צוריסן אדער איך קען עס פאררעכטן? אויף דעם זאגט די גמרא פליגי בה אביה דרבי אושי', מחלוקת צווישן די טאטע פון רבי אושי' בעל כפרה, חדא אמר איין מסכין, איינער זאגט ניין מ'קען עס נישט פאררעכטן, וחדא אמר מסכין איינער זאגט יא קענסט עס יא פאררעכטן. אויף דעם וויל די גמרא זאגן, תסתיים דעביד רבא אשי דא אמר איין מסכין. לכאורה, איך ווייס טאקע נישט ווער זאגט וואס, אבער לכאורה קען איך דא זאגן אז דער טאטע פון רבי אשי, ער איז געווען דער וואס האט געהאלטן אז איין מסכין, און בעל קפרה איז געווען דער וואס האט געהאלטן מ'קען עס יא פאררעכטן. ווי ווייס איך? זאגט ער דא אמר רבי אשי ווייל רבי אשי האט גע'פסק'נט איין מסכין. רבי אשי זין, ער האט געפסקנט זאלסטו וויסן איין מסכים ער גייט עס נישט פארעכטן. ממה נשמעת ליה? פון וועם מיינסטו האט ער דאס געהערט? לאו מאמיר, לכאו' פון זיין טאטן. און מילא זעסטו דער טאטע האט געהאלטן מען פארעכט נישט, און די אנדערע בר קפרא האט געהאלטן מען קען עס יא פארעכטן. און פון דעם וועט די גמרא זאגן זאלסטו וויסן לכאורה דער טאטע פון רבי ש איז געווען דער וואס האט געהאלטן מען קען נישט, און בר קפרא דער וואס האט געהאלטן אז יא. און אויף דעם זאגט מען ניין נישט קיין ראיה, לא מי בעי הכפרה אביי שאמר ליה, די ווילסט ברענגען א ראיה פון דעם וואס די זון האט עס געהערט און די נעמסט אן ער האט עס געהערט פון זיין טאטן, קען זיין רבוש ע האט עס געהערט פון וועם? נישט פון זיין טאטן ער האט עס געהערט פון זיין רעבן פון בעי הכפרה, און בעי הכפרה איז געווען דער וואס האט געהאלטן מען טאר נישט, די טאטע האט געהאלטן מען מעג יא, איז פון דעם חדר די מחלוקת ווער זאגט וואס, ווילסטו ברענגען א ראיה פון רבוש ע, פון דארט נישט קיין ראיה, קען זיין האט עס געהערט פון זיין טאטן, קען זיין האט עס געהערט פון זיין רעבן, און פון דעם קיין ראיה קען איך נישט ברענגען פון דארטן. אמר רבא זאגט רבא, אבל מטייל בענקעלע בתוך ביתו, דער אבל מעג גיין שפאצירן אויף שבת מיט א צעריסענע קלייד ביי זיך אין שטוב, ס'איז א וויילער'ס פיצינא, זאלסטו וויסן אזא זאך מעג ער גיין מאכן. אביי אשכ ל רבי יוסף, אביי האט געטראפן צו רבי יוסף, דו פארעסט ליי עסיד א ריישע וואס גייט ארום מיט דעם שמאטע אויפן קאפ, ואוזל ווייסע בווייסן שפאצירט זיך אים אזוי ביי אים אין שטוב. אמר ליה זאגט אביי צו רבי יוסף, לאו סבא לא מע, איין אבילות בשבת? וואס גייסטו ארום מיט דעם העד קאווערינג, דאס איז דאך נאר אבילות, אבער ס'דאך נישט דא קיין אבילות אויף שבת. אמר ליה, זאגט אים רבי יוסף, זאלסטו וויסן, הכא מרבי יוחנן, דברים שבצנעה נוהג, א זאך וואס איז בצנעה, כ'וויל עס מאכן קען איך עס מאכן. און פאר דעם זאלסטו וויסן, איך וויל גיין מיט אזא העד קאווערינג, צו ער האט געוואלט גיין מיט א צוריסן קלייד, וויבאלד ס'איז בצנעה, דברים שבצנעה, אזא זאך קען איך מאכן אויף שבת.